Közlerimiz köre, qulaqlarımız qulaqlarımız eşite, keyfimiz yahşı. Sabırdan turıp, qaveçik içip keldik siziñ böyle yayınıñızğa.
Siz nenen uğraşasıñız?
Asılda, büyük onlarda, men böyle isem ki, episi bileler, çoq-çoq böyle istidatlı balaçıqlar, insanlar bar. Yırlaymız, öyle çoq-çoq Yañı kelgen insanlar da bar, balaçıqlar. Çoq böyle kontsertlerge, konkurslarğa, çoq mına bu işlerge iştirak etemiz. Ya siz canlı seste, e? Ebet,
Çoq konkurslar arasında bizim milliy konkurslarımızda da bar, Tatlı ses, Canlı ses. Qısmet ola, er yıl böyle finalğa keçemiz ve balaçıqlar kümerde birinci yerlerinde qazanalar. Ya nasıl törkülersiz?
Ebette, balaçıqları olğan soñ, başta biz ögrenemiz, başta böyle raspevkadan başlaymız, ebette. Çoq balalar keleler, isteler yırlamağa. Amma istidatlar er türlü ola. Yavaş-yavaş çalışıp başlaymız. Raspetkalar, aytqanım kibi, yavaş-yavaş, yengil-yengil yırlarnı ögretemiz. No, elbette, başlayıq böyle balalar yırlarından, soñ yavaş-yavaş keçemiz böyle, elbette, bizim klassikamız, bizim halq yırlarına, zemaneviy yırlarına, er türlü yırlarnı yırlayıq.
Ya siz özüniz türkülerni yazasıñız?
Doğru qaysam, türkülerni yoq, yazmayım. Amma çoq türkülerni bilemiz. Neçün degende, balalıqtan böyle neçündir qorantada bir kimse çalğıcı olmasa da, öyle bir Qısmet oldı, kiçkene olğanda mektepke kelip muzıka mektebine yazılğan edim. Ondan soñ yavaş-yavaş bayan alifine yazıldım, neçündir bilmeyim. Yavaş-yavaş çalışıp, ögrenip başladıq. Ocam yahşı edi. Soñ çoq. Muzıka mektepte oquğanda böyle konkurslarğa da qatnaşa edim. Böyle yavaş-yavaş etip muzıkanı sevdim. Ebet, çoq vaqıtlar, bir vaqıtlar öyle edi, olğan edi, kiçkene olğanda, ebet, epimiz futbol seve edik, böyle sport, sport oynamağa. Kümerde. Qaça edim, doğrusı aytsam, qaça edim, amma kene de, kene de, sağ olsun ocam, tarttı. Yavaş-yavaş muzıkanı mektep bitirgen soñ kirdim Namangan şeerinde muzıkalı oquv yurtuna. Dört yıl anda oqudım, ondan soñ Taşkentge barıp, beş yıl institutta oqudım. Yavaş-yavaş Qırımğa da kelip, qısmet oldı, büyük onarğa tüşmege keldim. Mında kelgen edim, bizim milliy mektebimiz endi açılğan edi o vaqıt. Aman qısmet oldı, öyle keldim, o malde bizim birinci milliy mektebimiz müdirimiz Salime İzzetovna, Kel, Çalışıp kör, dedi. Yavaş-yavaş öyle qısmet oldı. Bu kollektivge kirdim ve açılğandan berli men bu mektepte çalışam. Elbette, çalışqan soñ böyle yavaş-yavaş qıyın, qıyın edi, o malde apparaturalar yoq edi, instrumentler yoq edi. Yavaş-yavaş çalışıp başladıq. Ne olsa da, mına böyle Yaş istidatlı mektebi quruq oquğan balalarnı ögretip başladım yırlamağa. Soñ yavaş-yavaş aytam da konkurslarğa, kontsertlerge bizni teklif etip başladılar. Ne aytmaq isteyim, bugünde-bugün böyle. Belli yırcılarımız da bar, endi bizim mektepten çıqqan birinci, meselâ, menim talebem Asan Hayretdinov, şimdi bugünde-bugün bizim milliy teatrımızde çalışa Şefiqa Tadrisova. Pek güzel, belesem ki, Özümizde yırlaymız, bütün cemaatımızda quvandıramız ve, elbette, eñ esas, eñ esas bu bizim halq avalarını saqlap qalmağa tırışamız. Onıñ içün balalarğa da çoq şeyler ögretemiz. Ya sizde çoq talebeler bar?
Bugün de bir gün Ebet, çoq bitirgen talebeler bar, aman bugünde-bugün bar talebeler. Asılda, bilesizmi, büyük onlar öyle bir yer istidatlı, neçündir öyle bir yer istidatlı, balaçıqlar pek güzel, yahşı oynaylar, yırlaylar. Bar, bir on, on beş, yigrim dane bala bar, qısmet etse, yılaver. Ana, bu, bugün de bugün, da bu yıl da bu yıl kene de biz finalğa keçtik. Büyük onlardan da eki balamız, qısmet etse, iştirak etecektir, qısmet etse. Ya siz özüniz mektepte yahşı oqudıñız?
Doğrusı aytsam, mektepte oqudım ortanca. Neçün degende, muzıkağa çoq vaqtım kete edi. Muzıka mektebine Çoq konkurslarğa azırlana edik. Onıñ içün sevgen fenlerim bar edi, sevmegen fenlerim bar edi. Elbette, o vaqıtlar kiçik olğanda böyle sport, futbolda oynamağa seve edim. Onıñ içün vaqıt episiga, doğrusını aytsam, pek yetmey edi. Kene de orta. Pek yaramay degil e, pek güzel edi böyle, şükür Allahu. Ya siz pek seve ediñiz oqumağa mektepte?
Çoqça ebete seve edim böyle muzıka taraftan derslerin ve sport derslerin. Ama başqa fenlerde ebete Oquğanda er bir şey kerek. Yazmağa da ögrenmek kerek, oqumağa da. Onıñ içün esap derslerinde de bek algebra olaydı, geometriya olaydı. Episini elbette sevedim, amma bir feni yeñilce berile edi, bir feni açıq qıyınca olaydı ögrenmege. Er bir, episini mına böyle yüz fayız bilmek ebette qıyın. Ya siz şiirlerinni yazasız? Şiir?
Doğrusını aytsam, şiir yazmayım, yırlarında yazmayım. Aman bizim milliy mektepte biz bir ocanen çalışamız, Emir Asan Anike Rahtemna. Onen beraberlikte bu mektepke kelgen soñ biz böyle duet tayin bir büyük qonar dueti teşkil ettik. O, pek çoq şiir yaza, mına böyle kitabları bar. O, şiirlerge, ebette, muzıkalarnı yazıp, soñ bir-eki de çıqıp yırlayıq, radioda da bar, ep serde de bar, bizni bileler.
Ya bu nasıl instrument?
Bugünden-bugün bu, yanımızda turğan, bu elektro Piano diycem, elektrosintezator. Şimdi bu zemaneviy instrument. Elbette, çoq bizim aletlerimiz bar, akkordeon olsun, truba olsun, bizim milliy dareyemiz bar, davulımız bar. Bu zemaneviy bir, böyle bir alet. Bu

Çalışmağa qolay, em de eveldeki böyle balaban, bu fortepianolar bar edi, ağır fortepiano, bu yengil, köteresiñ, barasıñ, derske kiresiñ, böyle balalarnı ögretmege pek qıyın, yengil. Ya ne içün siz epsi çoqu aletlerden sintezatornı çeçtiñiz? Asılda, oquğanda men muzıka mektebinde em institutta Bayan aletinde oquğan edim. Neçündir o vaqıt öyle ocam öyle bir maña sevgi o aletke ketirdi. Bayanda men oqudım. Çoq yıllar böyle orkestrlerde çalıştıq oquğanda. Amma bunda kelgen soñ Bayan o muzıka mektebinde çalışmaq kerek, onıñ içün azçıq men mına böyle sintezatornı ögrenip, böyle sintezatorda çalam, endi böyle balalarğa barğanda yengil ola. Ya bu şeycikler nege kerek? Asıl da mına bu, baqıñız, ne qadar, ne qadar mına böyle knopkalar bar, köresiñizmi? Er bir knopkanıñ özü bir funtsiyası bar. Körez? Onıñ içün onı ögrenmek içün çoq vaqıt kerek, çoq şey bilmek kerek, ögrenmek kerek. Neçün degende, bu pek böyle qıyın bir alet. Amma çoq şey bile. Ne çala? Ya boş şey nege kerek? Boş o, boş şeyni açıq
Bak, meselâ, sesi mı çıqamı? Köresiz? A mına böyle qoşsam. Köresiz, açıq sesni deñ, böyle de deñiştire. Begenesiz? Ee. Ya siz asılda, ımm, Oquğanda ya mesele mektepte muzıka derslerine barasız? Eee. Da, begenesiz? Eee. Men bilesem ki, çoq şılar şiirler biledirsiz, yırlamağa da çoq şiirler biledirsiz, e?
Men şiirlerni yazam. Yoy, maşşalla, maşşalla. Mülkün siz uydurıp Yıfa çıg türküni oynayasıñız. Aha, sen, bar sende şiirler. Em. Asiye, kele, öyle yapayıq, şunı sen şiirlerini maña oqup berersiñ, soñ men yavaş-yavaş bu şiirge, ona oturğan yerde böyle ekspromptayın bir şey uydurarıq, qısmet etse. Yahşımı? E, yahşı. Aydar ağa, menim ocam Maqubet Şamuratovna maña vazife berdi. Oy, nasıl vazife?
Şiir yazmağa.
Men mına yazdım şiir. Aha, buyur, ey, nasıl?
Yaz keldi, yaz keldi, Bizge küneş ketirdi, Quşçıqlar uçıp keldi, Er yerde quvanç oldı. O, qani mümkün olsa berçi maña sözlerini men baqayım. Bu sizge. Men teklif eteyim, bu sözlerge bir bir parça bir muzıka uydurayıq, e?

yasam, bizim bestekârlarımız yanı yanı yırlar çıqarıp qısmet etse, ya? E. Qısmet etse. Vay, Ayder ağa, öyle dülber türkü oldı, men pek begendim. Maşalla.
Men bilesem ki, güzel oldı, yahşı oldı, e? Dostlar, yaz keldi yanı türkü diñlediñiz. Sözler, Naile Osmanova, Muzıka, Ayder Kubedinov.
Ya siz toylarda da çalasıñız? Ebet, çalğıcı olğan soñ toylarğa da çıqamız. Asılda bilesizmi ne aytmaq isteyim, toy çalğıcıları, men beleseyim ki, bizim avalarımıznı saqlap qaldılar. Özüm ansamblim bar. Doqsan üçünci senesi kelgen soñ, ebete çalışıp başlağan soñ, balarnen, çalıcılarnen tanıştım oldım mında, büyük onlarda. Ve beraberlikte bizler Vetan adlı çalğı taqımıznıñ nabıli doğdıq. Ve tamam o yıldan berli başlap bizler toylarda, cıyınlarda, böyle bayramlarda çalamız. Ne aytmağa da isteyim, ansamblnen beraber bizler üç kere Türkiyege bardıq, bir kere Ankarağa, eki kere Stambulğa bardıq. Qısmet oldı, ansamblnen beraber eki yıl, üç yıl evelsi Romaniyağa da barıp keldik. Bayramlarğa barıp, anda asvet bizim bayramlarımızğa iştirak etip, bizim halqımızğa, anda ebeti çoq bar bizim halqımız, olarğa bizim milliy avalarnen olarnı barıp şeklendirdik ve olarnı quvandırdık deysem ola, öyle ola. Ya sizde horanta balabanmı? Hıı, apayım bar ve eki oğlum bar. Amma ne aytmağa isteyim, eki oğlum meniñ zanaatıñ seçip almadılar, olar böyle meditsina tarafına azçıq keçtiler. Ekevi de provizor. Ne aytmağa isteyim, büyük oğlum kiçkene olğanda o da muzıkada Bara edi, yırlay edi, pek güzel, amma büyük olğan soñ stemedi, başqa zenatnı seçip aldı. Aslında ne aytmağa isteyim, böyle sülâlemizde çoq ocalar bar. Meselâ, meni eñ büyük qartanam, Erzade qartanam, o, bir vaqıtlar namlı bir oca edi, böyle mektebin müdiri edi. Gülnara oca, daa bir alam bar. Da çoq, çoq, çoq böyle soylarımız arasında em ocalar çoq, em ekimler çoq desem öyle ola. Amma balalarım açıq bu zenaattan kettiler. No amma kene de muzıkanı, meselâ, bütün soy-sopum seve, neçün degende bu muzıka degende men belesem ki, babam aşladı bu. Ne içün degende, evelde, toylarda evel olar sap ağacı, bizim avalarnı, yırlarnı diñlep otura ediler, em sımarla ediler, em diñley ediler, em beresiyki olar çoq bile ediler. Amma bugünde-bugün zemaneviy vaqıtta yaşaymız, restoranlar bar, çoq toylar restoranda keçe, amma şimdi bizim milliy avalar pek az, az yañray. No, yazıqtır, ebet, yazıqtır. Yavaş-yavaş mına böyle yaş balalar, yaş nesil, men bilesem ki, köp avalarnı bilmeyler. Ya horontanen siz tek ana tilinde laf etesiñiz? Ebet, bu büyük bir şeydir. Ebet de biz evge kirgen soñ tırışamız, Çaremizge olğan qadar laf etmege, aman çoq yazıqtır, balalar tışqa çıqqan soñ, azbarğa çıqqan soñ çoq mına böyle başqa tillerde laf eteler. Kene de, kene de Allağa çoq şükür, ne aytsam da balalarım bile. Bileler, añlaylar. Çoq Çernobıliy ebet halqımız olıp, meselâ, ot, Türkiye'ye ayttım bardıq, Rumıniyağa, episi Çernobıl, Ukraina, episi yerde çoq bizim milletimiz bar, episi mına Qırımımızğa toplap kelseler, epimiz mına böyle körüşip, mına böyle yaşap, tilimizni saqlap qalsaq, ebet de büyük şükür olacaq, amma, qısmet. Ya sizde torunlarıñız bar? Yoq, daa ba balar da evlenmedi, qısmet etse, endi nu büyük oğlum endi yigirm yedini keçti, endi nu qısmet etse, endi qısmeti bir açılsa, men belesem ki, epimizge quvandırır ve bizni qartana qarbaba eterler. Bu ayat dersleri programması edi. Siz ne istediniz istesiñiz balaçıqlarğa aytmağa?
Ne etmege isteyim? Ebette, başta men isteyim, balaçıqlarğa ve bütün halqımızğa sağlıq, böyle qıyın vaqıtta yaşaymız, başta bir sağlıq. Balaçıqlarğa, ebette, çoq, çoq oqumaqlar tileyim. Ne içün degende, biz keldik ana toprağımızğa, biz keldik bizim Qırımımızğa, biz keldik bunda yaşamağa. Onıñ içün tek ilimnen, Yahşı oqusaq, yahşı bilsek, tek onnen biz alacamız ve men bir esem ki, Qırımımız biziñ olacaq. Çoq çalışmaqlar qısmet etsin epimizge. Bir kimse bir yaqqa qaytmasın, ketmesin, epimiz, meselâ, epimiz kelip mına böyle Qırımda toplaşıp, epimiz mında yaşamaq kerekmiz ve güllemek mında Qırımımızda kerekmiz. Bu ayat dersleri edi. Epsilerge saloqnen qalınız. Toqtañız, toqtañız, toqtañız.
Men teklif etem, yavaş-yavaş meberesimiz soñuna keldik. Kene de kendi programmañız soñunda beraberlikte men teklif etem, böyle, mesele mektepte çalışqanda başta bir, böyle, birinci yer bu, ana tilini degen yer. Men teklif etem, keliñiz beraberlikte o yırnı, şunda men sizni sözler bererim sizge, beraberlikte yırlayıq, ondan soñ qısmetse programmamıznı bitirerik, mümkün olsa. Episi de diñlesin bu güzel yırnı. Şunda men teklif etem, sizge mına böyle güzel bir biziñ ana tilimizge bağışlanğan bir yır, men bilesem ki, siz o yırnı biledirsiz, meselâ, biziñ mektepte o yırnı epimiz yırlayrı, balaçıqlar yırlayrı, men bilesem siz de bilesiz. Ana tilini bilsem.